Dem baş hevalno em ê di vê vîdeoya xwe de li ser hin peyvên Hollandî yên ku di asta yekemîn de tê mikaranîn bisekinin. Asta yekemîn tê wateya a ên. Em ê van peyvan di nav hevokan de bikar bînin. Min berî çend rojan vîdeoyek ji bo a ên yan jî asta yekemîn çê kiribû. Ez ê lînka wê daynim vir, heke hûn bixwazin hûn dû re dikarin lê temaşe bikin. Niha, heke hûn amade bin em dest pê bikin. Xetraut tê wateya zewicî. Di holandî de heke peyvek bi d'yê biqede d wekî te jî tê telefûz kirin. Zêdetir wekî t ne d lê t te. Ji ber vê em dikarin bibêjin xetraut. Wekî te jî dikare derkeve. Di Leyftayt tê wateya sal yan jî temen, het kind, zarok. Diman, mêr, dinan, nav, difiraw, jin. Vonin, rûniştin, halo yan jî hoy tê wa te silav yanî merheba. Di Holandî de ev halo zêdetir karê ji bo karê fermî tê bikar anîn. Hoy ev jî tê wa te silavê lê ev kesên ku mirov

The Lave Tide Tom is five and twenty year old. Tom bîst û pênc salî ye. Di Holandî de û di Kurdî de jî hin awayên pirsînê hene. Gava ku em bixwazin temenê kesekî, emrê kesekî bipirsin, mirov dikare bi çend awayan bipirse. Mînak em bibêjin,

Em dikarin bersiveke wiha bidin, Ik ben fayfend twintig jar. Bi dawayan em dikarin bibêjin. Kurdiya wê çawa ye? Temenê te çend e? Ez bîst û pênc salî me. Em dikarin wiha jî bersiv bidinê. Em dikarin bibêjin temenê min bîst û pênc sal in. Em dikarin wisa jî bersivê bidinê.

Em wekî heye û hene em bikartînin, lêkere hebûnê em bikartînin. Ev lêkere hebûnê ye, di holandî de jî ev lêkere hebnê ye, dişibin hev. Lê ferq çi ye? Di holandî de li gorî kesê yekem, duyem, sêyem lêker pirjimar nabe, lê di kurdî de li gorî hejmara ku em ê bidin zêde dibe. Mînak em bibêjin heke me bigota zarokeke lîsayê heye me dişûne hineyê de heye binivîsiya lê ji ber ku du zarok hene em hene dinivîsin. Lê di Holandî de ne wisa ye. Lîsa heyv tivey kîndirin. Tivey tê wateya du. Zarok Diman Dey ziman is fan har Ev mêrê wê ye Li vê derê fan har mêrê wê tê wê wateyê Dey zi tê wateya ev Dey ziman Ev mêr Em bawayekî din dîsa lê binêrin, Diman xat Narvînkil, mêr diçe dikanê yan jî mêrik diçe dikanê. Diman, mêr, xat, diçe, Narvînkil, dikanê. Vînkil tê wateya dikanê, nar jî berpêbûnê nîşan dide. Di Hollandî de wisa ye. Yanê ev Eya vê derê mirov dikare bibe ji wateya vê di de, diçe. Ev jî lêkera xanê ye. Ev lêkera çûn tê wateya çûnê. Dinam. Dinam van zijn Frau is Mari.

Navê mêrê wê Henk e. Me li vê derê got di nam van sein Frau is Marie, li vê derê jî me got di nam van haar Mann is Henk. Navê mêrê wê Henk e. Navê jina wî Marie ye. Die Frau, die Frau will in Task hoppen. Jin dixwaze çenteyekî bikire. Yan jî jinik dixwaze çenteyekî bikire. Ev lêkera vîlinê ye li gorî kesê sêyem hatiye bikaranîn, vîlin, tê wa tê xwestinê in tas çenteyekî kopin bikire. Di kurdî de biborin, di holandî de heke di lêker di heman hevokê de bên bikar anîn, lêkera yekem li gorî kesê Em bibêjin kirde tê kişandin lê lêkera duyem em tînin dawiyê hevokê wekî wê dihêlin. Ji vê re dibêjin infinitif, infinitif form. Yani awayê wê master, awayê wê nehatiye kişandin. Lêkera duyem tê dawiya hevokê û em wê wekî wê dihêlin. Lê di Kurdî de ne wisa ye. Di Kurdî de lêker li gorî kesan tê kişandin. Lêkera yekem binêrin. Jin dixwaze çenteyekê bikire. Ev bikire jî dixwaze jî li gorî jinê hatiye kişandin. Lê di vir de di Frau Will und Tas Koppen, Koppen li gorî jinê nehatiye kişandin. Li gorî mastarê em dihêlin. Em lêkere yekem li gorî wê dikişînin. Und Frau leist ein Buch. Jinek pirtûkekê dixwîne. Une Frau tê wateya jinek, yek jin. Leist dixwîne ein Bûk, pirtûkekê. Ev Bûke Lidworda wê yan jî artîkla wê het e, het Bûk. Lê li vê derê ji ber ku pirtûk nebinavkiriye bûye ein Bûk, pirtûkekê. Ev ley zincî me got tê watiya xandinin. Halo, hû xetet me çiyê? Silav, tu çawa yê? Yan jî merheba, tu çawa yê? Di Holandî de tiştekî wiha heye gevek ku te û ye werin cem hev wekî çiyê tê telafûz kirin. Hûn ê di demên pêş de vê yekê bibînin. Hû xatet met şiyê. Lê em bibêjin hû xatet met yê ev jî ne şaşe. Her du awa jî tên bikaranîn. Holandî de ev halo zêdetir ji bo resmiyetê, fermiyetê tê bikaranîn. Kesên ku mirov nas nake, em bibêjin gava ku mirov here şarederiyekê, xemeynitiyekê, mirov halo dibêje. Mirov nabêje hoy.

Xane ye, li vê derê jî heye. Hû tê wateya çawa? Het tê wateya li vê derê birevserek heye, behsa wê dike. Yanî ew hû xat het, gava ku dibêjin hû xat het, yanî ew çawa diçe? Ew çi ye? Ew tiştê ku tu pê re mijûl dibî. Tê wê wateyê het. Met yê. Met li vê derê bi te Bi te re çawa diçe? Yanî em bibêjin jiyan bi te re çawa diçe? Tişt bi te re çawa diçin? Tê wê wateyê lê hekem yek bi yek we em me lê hekem li gorî mantixê kurdî em wergerînin tê wateya tu çawa yî? Hû xatet me çi yê? Von in Dawid woont in Amsterdam. Ev ji têwateya rûniştinê Dawid li Amsterdamê rûdine. Hekem pirseke bikin em ê wiha bikin. Em ê lêkerê bînin serê hevokê verkwordê em ê bînin serê hevokê serê zînê bo holandî ji hevokê re dibêjin zîn. Em ê wiha bibêjin vont David in Amsterdam

Here. Ev lêkera firtrekinê ye. Firtrekin tê wateya hereketkirinê, çûnê, jê qutbûnê. Tê wê wateyê. Mînakê em bibijin, the train firtrekt. Train hereket dike, train diçe. Tê wê wateyê firtrekin. Ev ji bo mirovan jî tê bikaranîn. Orda çî me got berî ku tê wê wateyê. Zö jî emma ye. Di şûna emmayê de zö hat bikaranîn. Guten Morgen, Slap ye xût, roj baş, tu baş rad zê? Ev lêkere slapne ye tê wateya razanê, xût tê wateya baş yê jî tu yî.

Bi ken. Met li vê derê tê watiya bi ün xlîm lax. Hekem yek bi yek wergerîn kurdî tê watiya kenekê. Lê di kurdî de em wisa nabêjin. Em dibêjin ew bi ken silavê dide. Em nabêjin ew bi kenekê silav dide. Lê li gorî mantiqê hevoksaziya holandî divê wiha be. Xlîm lax bi serê xwe tê watiya ken. Wisa bi şirîn, em bi şirîn. Hûn dizanin ne wisa peyva bi şirînê. Her wisa rûken, bi ken dide. Lexaşî me got tê wate hevkar. Ev esa vê derê pirjimarî daye kolexayê. Heke ev es, e, ev se nebiya, ev apostrof jî nebiya, ê bibiya kolexa yekjimar. Xirûtin an. Dû di xirûtin an heng. Gava ku mirov bixwaze ji yekî re bibêje silava min lê li wî bike yan jî li wê bike ev tê bikaranîn. Xirûtin an. Xirûtin bi serê xwe lê gerek e tê wate silav lê kirin lê bê anê nabe. Ev jî lê kêra dûnê ye. Binê silavan li heng bike. Bi kurdî de ji silav lêkirin, gava ku em hevokê çêdikin, ev silav lêkirin, silav li wî yan jî li wê kirin. Lê di nav hevokê de ev ê dibe li, lê dibe li. Ev ji lêkêra dûnê ye, dûn, dû dixirûtin,

Bi rêya peyamê binêrin. Em di dawiyê de dest pê bikin. Bericht tê wateya peyamê, via un Bericht, bi rêya peyamê. Via, via un Bericht, bi rêya peyamê. Mirov bi rêya peyamê dişîne ne? Mesaj tê wateya mesajê. Har vrienden, hevala xwe. Nara vê derê jî dîsa berpêbûnê nîşan dide. Di Hollandî de divê mirov vê narê bi kar bîne.